Озын һәм озак барган 20 нче гасыр татар милләтенә, татар тарихына бик күп шәхесләр, бик күп исемнәр бүләк иткән. Чынлап та без тарихыбызның иң шундый актив э, чоры дип шушы дәверне әйтә алабыздыр. Дәүләтләр төзелгән, республикаларга килгән, э, яңа әдәбият, яңа мәдәният туган. Һәм без барыбыз да шул мәдәниятны, шул әдәбиятны һәм шул шәхесләр тудырган яңа бер шундый сәнгать күгенең, яңа дөньяның э, җимешләрен һаман да татып яши бирәбез. 20 гасыр дәвамында Ниндидер зур гамәлләр кылырга омтылган һәм аларны башкарырга җитешкән кешеләр дә бар. Зур ниятләре булып, аларны төрле сәбәпләр аркасында башкарырга өлгермәгән шәхесләр дә җитәрлек. Иҗади потенциалы, милләткә, кешелеккә хезмәт итәргә, файда китерергә мөмкинлеге булып та, үзен тулысынча ачарга җитешмәгән яки ачып та танылу алмаган кешеләр дә бик күп. Бәлки алар күпчелекне тәшкил итәдер. Татар әдәбияты күгендә үзенең якты исемен тудырырга сәләтле булган, иҗат юлына кереп киткән, әмма тулысынча ачылырга һәм милләткә, татар укучысына үзенең әсәрләрен бүләк итергә җитешмәгән бер шәхес бар. Аны үз вакытында Гальгаф исеме белән Белгәннәр, шул исем аша белгәннәр. Гальгаф, бу сүз революция сыман шундый кискен яңгырый, бик җитез сүз булып яңгырый. Аның аңлатмасы бик гади. Гальгаф ул Нургали, Гали улы Галиевның тәхәллүсе, иҗат псевдонимы. Әйе, безнең әдәбиятыбызда Гальгаф исемле шәхес тә булган, шундый әдип тә булган.

Бу шәхес, ул вакытта әле Гальгав түгел, Гали дигән, Нургали дигән малай, ул авылда үсә, аның туган ягы хәзерге Алексеевск районының Урман асты Шымталасы авылы. Әлеге авыл, ул борынгы заманнарда ук болгарлар яшәп, үзләреннән археологик Ядкәрләр дә калдырган җирлек. Кыскасы, шактый озын тарихка ия булган карт җирләр дип әйтергә була. Менә без география фәнендә тауларны менә карт таулар, яшьрәк таулар дип әйткән төсле, менә бу җирләр алар чынлыкта инде борынгы җирләр, анда кешеләр күптәннән яши һәм чыннан да тарихлы урыннар. Үз вакытында унсигезенче гасырда бу авылның халкы чукындыру сәясәте корбаны да булып ала. Әмма үз диненә бу авыл халкы яңадан кайта. Ягъни менә аның халкы чынлыкта чыдам халык, тарихи сынауларны кичкән халык. 1920 нче еллар башында Урман асты Шанталасы авылында зур янгын булып ала. Авылның йөздә егермегә якын йорты көлгә әйләнә һәм инде шактый сынауларны барыбер кичерәләр, ләкин бу авыл әле һаман да исән. Һаман да аның халкы чыдам, тырыш булып, үзенең халкын, үзенең тарихын саклап яши бирә. Шушы җирлектә Гали Нургали үсә, туа, яши, дөньяны танып белә, белем ала һәм инде революциядән соң ул Казанга күчеп килә. Инде үскәч, белем алыр дәрәҗәгә җиткәч, 1920 елларда аңа 17-18 яшь булган чакта Нургали матбугатта басыла башлый. Аның шигырьләре басыла башлый. 1927 елда ул гаилә кора. Ул шушы Казанда танышкан Бибимәликә Таһир кызы Кулеевага өйләнә. Һәм инде аларның гаиләсе, гаилә тормышы булып, алар инде бик кыска вакыт дәвамында яшәргә өлгерәләр, ике ел бергә яшиләр. Һәм аларның Бәллүр исемле кызлары туа. 1929 елның 23 февралендә Бәллүр туа. Нургали һәм Бибимәликә гаиләсендәге Бәллүр. Аны инде соңрак Белла дип атаячаклар, чөнки Навы язмыш сынаулары Мәликәне башка якларга күчеп китәргә мәҗбүр итәчәк һәм инде башка шәһәрләрдә яшәгәндә, Мәскәүдә яшәгәндә Бәллүр үзен Белла дип йөртәчәк, исемен рәсми рәвештә хәтта алыштырачак. 1928 елда Гальгав рабфакны тәмамлый һәм Көнчыгыш педагогика институтына укырга керә. Шул вакытта аның инде иҗади тормышы дәвам итә. Бу елларда ул үзенең берничә китабын да бастырырга өлгерә. 25 нче елда Буталчык көннәрдә исемле пьеса китап булып басылып чыга. 1927 елда Авылыма хат исемле шигырь җыентыгы басыла һәм шул ук елны Маневрдан соң исемле хикәяләр тупламасы басыла. Ә инде 1929 елда ул Александр Неверовның Ташкент, икмәкле шәһәр дигән повестьны, повестен татар телен тәрҗемә итеп бастырып чыгара. Аның, мөгаен, тагын бер ниндидер романы язылып яткан булса кирәк. Бу хакта истәлекләрдә төрле шәхесләр сөйләп үтәләр, әмма нинди роман ул, нәрсә язган ул, монысы безгә мәгълүм түгел. Һәм инде менә иҗат тормышы кыска гына. 29 елда аның иҗаты туктый. Димәк, шушы кыска гына дәвердә ул татар әдәбиятына ниндидер җитди йогынты ясарга өлгерми аңлашыла ки. Һәм инде аның иҗаты турында да фикер йөртү бик җиңел түгел, чөнки менә өзек-өзек кенә аның мирасы сакланган. Ләкин без аның иҗаты турында нәрсә әйтә алабыз? Ул бик тә халыкчан язган һәм беренче чиратта авыл халкы психологиясен яхшы аңлап, шул психологияне Үзенең әсәрләре аша да җиткерергә омтылган язучы булган. Әмма аның моннан тыш, миңа калса, зур хыяллары, зур өметләре дә булгандыр иҗат мәсьәләсендә. Әгәр дә инде ул роман язып аткан икән, димәк, аның иҗади юнәлештә бик зур планнары да булган. 20 еллар Гальгав яшәгән Казан, Гальгав аралашкан язучылар даирәсе, ул бик тә кызыклы даирә. Ул чынлап та иҗатка, ниндидер эзләнүләргә этәрә торган, иҗатка, әдәбиятка килгән яшь язучыларга, шагыйрьләргә юнәлеш бирергә сәләтле кешеләр бик күп булган заман. Казанга 1920 еллар башында элеккеге Россия империясының төрле төбәкләрендә яшәгән татар язучылары туплана башлый. Шушы вакытта Казанга Шәриф Камал күчеп килә, Һади Такташ күчеп килә, Казанда Хәсән Туфаннар, Гадел Кутуйлар плеядасы иҗат итә. Һәм шушы мохиттә, әлбәттә, Гальгаф та үзенең урынын таба. Безнең дәүләт архивында, шулай ук милли музейда, төрле матбугат чараларында басылып чыккан һәм сакланган бер фотосурәт бар. Анда 1926 елда бер төркем татар язучылары җыелып фотога төшкәннәр. Бу яшь язучылар. Ул фотосурәтне сез хәзер күрә аласыз. Һәм анда әлеге сурәттә шактый менә яшь иҗатчылар тарихка кереп калганнар. Кави Нәҗми, Кальгав, Шамил Усманов, Һади Такташ, Закир Гали, Гомәр Гали, Гомәр Толымбай, Мөхәммәд Парсиннар һәм шушылар арасында алардан шактый өлкән, өлкәнрәк яшьтәге Шәриф Камал бар. Һәм шушы даирәдә, әлбәттә, менә Гальгавның да булуы бик кызыклы безнең өчен. Чөнки менә бу шәхесләр арасыннан без Такташ, Нәҗмиләрне, Усмановларны, Шәриф Камалларны яхшы беләбез. Ә кемдер Гомәргалине дә белергә мөмкин. Гомәр Толымбайны инде азрак кеше белә. Ә, менә гадәттә псевдонимын З. Гали дип билгеләгән язучыны һәм Мөхәммәд Парсинны ә, инде белүчеләр бигрәк тә азрак. Ну, Гальгав алар арасында, миңа калса, иң ә, аз танылганы, иң билгесез булган язучыдыр. Гальгав менә шушы кешеләр белән аралашып яши. Димәк, без аның турында шул иптәшләрнең, ягъни дусларының хатирәләре аша нәрсә дә булса белә алабыз. Мәсәлән, Гальгафның замандашы Мирсәй Әмир 20 елларда Казанда еш кына уза торган иҗат кичәләре, шундый очрашуларның берсе турында үзенең истәлеген теркәп калдырган. Ә менә нәрсә яза ул. Гальгаф көлдерә. Әйе, сөйли генә түгел, көлдерә. Карсак кына буйлы, киң җилкәле бу егетнең Гали Галиев исемле икәнен дә, студент икәнен дә белми идем әле. Мәгәр Гальгаф буларак яшь язучылар арасында билгеле кеше иде. Хикәяләре хәтеремдә калмаган. Ил бирәннәре дигән роман яза дип сөйлиләр иде. Ни дәрәҗәдә дөрес булгандыр, анысы да дөньяга күренмәде. Әсәрләре белән түгел, җыелышлардагы чыгышлары белән танылган иде. Анда да көлдерә белүе белән. Үзе болай карап торуга гаять җитди кыяфәтле, хәтта кырыс, ачулы чырай. Ә сөйләргә керешсә, беренче сүзләреннән үк көлә башлыйсың. Күренеп тора, тыңлаучыларны көлдерүдән ул ләззәт таба. Рухы күтәрелеп, һөҗү дәрте үсеп китә. Ләкин кырыс чыраена ник аз гына көлү-елмаю билгесе чыксын, ә көлдерүе, көлдерү. Мирсәямир әлеге менә бу хатирәне Хатирәләр урманы исемле повестендә язып калдырган, аның белән танышырга мөмкин. Гомумән, әлеге повестьта ул чордагы очрашулар, ул чордагы мөхит турында күп кенә кызыклы мәгълүматны табарга була. Әйе, чынлап та менә Гальгав җор телле һәм туры сүзле кеше булган. Аның инде күпме дәрәҗәдә усаллыгы турында да искә алалар. Фотосурәтләргә карасаң, чынлап та Гальгав шактый кырыс йөзле кешегә ошаган. Әмма менә бу аның шаярып йөрүләре күпмер дәрәҗәдә аның язмышына тискәре йонты ясагандыр да. Чөнки сатирик кешеләр, юморга бай кешеләр кайчак шуна бу шаяртуга бирелеп китеп, кайсы урында шаярырга ярый, кайсы урында шаярырга ярамый икәнлеген онытып җибәрергә мөмкиннәр. Һәм чынлап та 26 яшендә Гальгав репрессияләр тегермәненә эләгә. 1929 елның 11 апрелендә Генрих Ягода, ул вакытта менә бу Советлар Союзында эчке эшләр халык комиссариатын җитәкләгән шәхес, аның кулына доклад язуы килеп эләгә. Бу докладта Солтангалиев эше буенча алып барылган тикшерүләр барышында Татарстанда һәм Әстерханда яшерен түгәрәкләрнең булганлыгы турында хәбәр ителә. Солтангалиев эше ул Мирсәет Солтангалиевны һәм аның белән бәйле дип саналган бик күп шәхесләрне юк итү буенча алып барылган зур шундый җинаять эше. Аның кысаларында йөздән артык кеше кулга алына һәм аларның күбесе тоткынлыкта була, шактый арчыкта атып та үтерелә. Менә бу эш ул төрле этаплардан торган, чөнки Солтан Галиев үзе дә беренче тапкыр кулга алына. 29 елда барган кулга алынулар бик җитди, Һәм бик куркыныч булган. Бу әле утызынчы еллардагы репрессияләр түгел. Ил күләмендә ниндидер теге тоташ репрессия тегермәне үзенең эшен эшләми. Бу репрессияләр аерым регионнарда һәм аерым ниндидер шәхесләрне юкка чыгару кысаларында бара. Солтангалиев Сталинның менә бу чистартулары барышында беренчеләрдән булып корбан булган шәхес һәм инде аның белән бергә гаепле дип танылган кешеләр арасында Гальгаф табыла. Бу доклад язуында шундый сүзләр булган, Солтанга, Солтангалиевчылык махсус оештырылган яшерен түгәрәкләргә яшьләрне җәлеп итеп, аларны эшкәртү эшен җәелдергән. Казанда мондый түгәрәкләрнең берсен Солтангалиевнең якын хезмәттәше Бакиев Сафа җитәкләгән. Бу түгәрәктә шул исәптән сәнәгать-икътисад техникумы студенты, урманчы Һади, Көнчыгыш педагогика институты студенты Галиев Гали, әдәби кушаматы Гальгав, һәм Татнаркомземның элекеге хезмәткәре, элек анархист булган Хафизов Сафа кергән. Шулай итеп, менә бу Солтан Галиевның контрреволюцион милләтчел оешмасы эшчәнлегендә катнашуда гаепләнеп, Гальгав та кулга алына. Менә игътибар итегез, Гальгав Кулга алына 29 нчы елда. 29 нчы елда Гальгавка 26 яшь һәм аның кызы Бәллүргә әле менә кулга алынган вакытта ярты ел гына, 6 ай гына була. Шушы вакытта Гальгав кулга алына һәм инде шуннан соң инде ул ирекнең нәрсә икәнлеген башка бер кайчан да күрмәячәк. Әлбәттә, Гальгав белән бергә кулга алынган менә бу егетләр, алар бер Казан шәһәрендә яшәп, шундый бер тормыш казанында кайнаган кешеләр. Мөгаен, алар чынлап та бер-берсе белән якыннан таныш булганнардыр. Студентлар даирәсе, э, әле болар барысы да теге яки бу дәрәҗәдә иҗат белән дә бәйле, чөнки, мәсәлән, Хади Урманчы ул Бакый Урманчының энесе. Боларның күбесе гыйлемле һәм зыялы яшьләр. Һәм, әлбәттә, алар үзләре аралашкан вакытта дәүләт турында да, республика турында да, партия турында да фикер алышканнардыр. Әмма бу егетләр советларга каршы инде дә теге җитди каршылык һәм инде җитди каршы эшләр алып барудан бик ерак булганнар һәм аларның гаепле икәнлекләре ОГПУ документларында тулысынча исбатлана алмый. Бу кулга алынган егетләр арасында, мөгаен, Харис Батыршин дигән җегеткә карата гына ниндидер претензияләр була алгандыр, чөнки документларга ышансаң, аның өендә үткәрелгән тентү барышында листовкалар ясый торган җайланма табылган. Гектограф булган микән инде ул, шундый җайланма табылган һәм, күрәсең, листовкалар бастыргандыр. Аннан соң инде безнең шушы даирәдә Батыршинда тагын бер студент Лукман Раимов дигән студент та бәлки ниндидер аралашуларда үзләренең фикерләрен җитдирәк итеп әйткәннәрдер. Бу фикерләрен җитдирәк итү дигән сүз Советлар Союзын җимерик яки Сталин юкка чыгарык дигән сүзләр түгел. Бу елларда әле коммунистлар партиясе кысаларында ниндидер фикер алышулар, ниндидер

барышында ниндидер альтернатив позицияләрдә торган кешеләрне берәмләп-берәмләп юкка чыгарырга кирәк дип табылган. Һәрхәлдә менә Сталинның позициясе шундый булгандыр инде. Ләкин шушы батыршында листовкалар таратырга мөмкин булган батыршында Раимов та, башкалар да ахыр чиктә гаепсез дип танылды, чөнки еллар үткәч алар барысы да реабилитацияләнде, аларның гаебе юклыгы исбатланды. Әмма ни генә булса да, менә Гальгав шушы Солтангал Ливчыкта гаепле дип танылган Гальгав иреккә чыкмый, 30 нчы елның 28 нче июлендә ОГПУ коллегиясе Гальгавны атып үтерергә хөкем итә. Ләкин шул ук көнне бу үлем җәзасы үлем үлем җәзасы 10 ел лагерьда утыруга алыштырыла.

Ул үзенең исемен әле алга таба үзгәртәчәк. Ләкин бу менә нәкъ менә сәяси репрессия корбаннары өчен махсус билгеләнгән беренче лагерь булган. Беренче шундый төрмә. Һәм анда беренче тулкыннарда ук Гальгаф та килеп эләгә. Димәк, Гальгаф 10 елга хөкем ителә. Уйлап карасаң, 30 нчы елда башланган менә бу тоткынлык вакыты 40 нчы елда тәмамланып, ул инде иреккә чыгара тиеш тә булган кебек. Бәлки иреккә чыкмыйча туры Фин сугышына яки Бөек Ватан сугышына алынган булыр иде. Андый язмышлы шәхесләр дә бар. Ләкин Гальгафның һәм аның белән бергә шул тоткынлыкка эләккән күп кенә шәхесләрнең, шул исәптән Һади Урманчының һәм әле бик күп зыялыларның, сәясәтчеләрнең язмышы ниндидер бер очрактың аркасында аялынча тәмамлана. Ул Гальгав төрмәдә утырган арада ниндидер яңа җинаятьләр кылырга да өлгерми, аның эшен ниндидер башка ачылган эпизодлар да авырайттырмый, калынайттырмый дип әйтик инде. Әмма 1937 елда Советлар Союзында бөек террор башлана. Бөек террор барышында үлемгә хөкем ителгән кешеләр дә, лагерьда утырга тиешле кешеләр дә бик күп була. 1937 елның көзендә Соловецкидагы лагерьга менә бу репрессияләнгән мәхбүсләрнең яңа агымы килә башлый. Һәм көннәрдән бер көнне утрауда урын җитмәү мәсьәләсе килеп баса. Урын җитмәгәч, гадәттә мондый ситуацияләр килеп чыккан вакытта урын җитмәү проблемасы шундый кискен булса, я яңа төрмәләр төзиләр, я инде булган тоткыннар санын киметәләр, амнистияләр игълан ителәр. Бигрәк тә инде бигрәк тә иреккә чыгу вакыты якынайган тоткыннарны иреккә чыгарып җиб... алдынрак чыгарып җибәрү практикасы бар. Әмма Советлар Союзы, әлбәттә, халык дошманы дип табылган, Солтангалиевчылыкта гаепләнгән кешеләрне иреккә чыгаруны уйлап та карамый. Проблеманы хәл итүнең бердәнбер ысулы, ысулы бу очракта ул әлеге тоткыннарны юкка чыгару. Тиз арада әлеге тоткыннарның эшләре яңадан карала һәм инде аларның аларга карата чыгарылган җәза карарлары үзгәртелә. 1937 елның 9 октябрендә Ленинград өлкәсе буенча НКВД идарәсенең махсус эшлеге шушы чистарту, тоткыннар санын киметү мәсьәләсен хәл итә һәм Гальгафны да, аның белән бергә Солтан Галичевта гаепләнеп утыртылган 12 тоткынны яңадан үлем җәзасына хөкем итә. 1937 елның октябрь-ноябрендә Салавкида 1111 кешелек урын бушатыла. Ягъни 1111 кеше атып үтерелә. Сәяси золым корбаннарын юк итү процессы ул аерым бер яшен операция рәвешендә башкарыла. Үлем карары Карелиянең Сандармох урманында чынга ашырыла. Озак еллар буена Кадый Урманчы, Күзебай Герд, Калькав кебекләренең кайда, ничек һәлак булулары һәм кайда җирләнүләре билгесез иде. Аларның менә белешмәлекләрдә, документларда элегрәк, элеккерәк елларда һәлак булган даталары да, көннәре дә билгеле түгел иде, анда башка даталар тора иде. Бары тик 90 нчы елларда гына аларның шушы Соловецкидагы менә бу яшерен операция барышында юкка чыгарылган булулары, атып үтерелгән булулары мәгълүм булды. Кайда чирләнгәннәре хәзер дә төгәл билгеле түгел, чөнки Сандармохта анда шушы репрессияләнгәннәрне э, атып үтереп җирләгән берничә зур чокыр бар. Анда 50-шәр, 100-әр, 200-ләп кеше дә бер чокырда күмелгән булырга мөмкин. Гальгав шул э, урман чокырларында ятучыларның берсе. Хәзерге вакытта әлеге урманда Гальгавка багышлап куелган махсус истәлек токтасы да бар. Гальгавка да, анда башка бик күпләргә кемнәрнең туганнары, якыннары үзләренең туганнарын исемнәрен таба, менә шуларга такталар анда куелып тора. Гальгавның исеме 1963 елның 1 июнендә аклана. Ул инде тәгаен гаепсез дип табыла. Үлгәннән соң бусы да партиягә дә кире кайтарыла, ул әле партиядә булган, ә инде 90 нчы елда ул тулысынча реабилитацияләнә. Менә бу язмыш, ул, бер карасаң, һич тә уникаль язмыш түгел. Мондый язмыш татар язучылары арасында да, башка милләтләрнең әдипләре, әдәбият, сәнгать әһелләре арасында да кабатлана. Аларның якыннарының язмышлары да күпмедер дәрәҗәдә типик булып тоела. Гальгав кулга алынгач, аның хатыны Мәликә һәм кызы Бәллүр, дөресрәге Мәликә кызын Бәллүрне алып, башта Оренбургка, аннары Мәскәүгә күчеп китә. Бәллүрнең документларын үзгәртергә туры килә. Мәликәнең җизнәсе Тәүфик ага аны рәсми рәвештә менә бу Бәллүрне кызлыкка ала һәм шулай итеп Гальгавның кызы Сабитова Бәллүрә Тәүфиковнага әверелә, соңрак исә Сабитова Беллага әверелә. Мәликә белән Бәллүргә бик күпне кичерер, бик күпне кичерергә, йорт адресларын алыштырып торырга, авыр сынауларны кичерергә туры килә. Мәликә бит үз заманында үзе дә ятим булган, авырлыклар аша узган. Ләкин менә шушы Нургали Галиевның, Галгавның нәселе өзелми. Аның оныклары һәм оныкчыклары бар, алар бүген дә Мәскәүдә яшиләр. Шулай иттереп, әйе, алар инде хәзер рус исемнәре белән йөри, чөнки Бәллүр рус кешесенә кияүгә чыга, Олег Иевлевка кияүгә чыга. Һәм инде ләкин алар барысы да халыкка хезмәт иткән кешеләр, төзүчеләр, табиблар. Һәм иң мөхиме, алар Голгоф исемен онытмыйлар. Алар Голгоф исемен саклап, аның турында булган барлык язмаларны туплап баралар. Голгофның Татарстанда туганнары бар. Кыскасы, якыннары, оныклары күңелендә э, Нургали Галиевның һәм аның хатыны Мәликәнең э, истәлеге, хәтере әле яши. Һәм Татарстанда да аның исемен кайтаруга үз өлешен керткән кешеләр бар. Әмирхан Еники, Рафаэль Мостафин бу юнәлештә үзләренең язмалары аша ярдәм иткән атаклы укытучы һәм активист Зоя Сафиуллина һәм дә язучының оныгы Константин Иевлев дигән әфәнде, алар инде язучы турында булган мәгълүматларны тупларга һәм халыкка җиткерергә тырышканнар. Голиаф язмышы ни өчен шулай барыбер игътибарга лаеклы соң? Уйлап карасаң, әйткәнемчә, бу уникаль язмыш түгел. Репрессияләнгән һәм исеме оныттырылган кешеләр бик күп. Без исемнәрне күпме кайтарсак та, юкка чыгарылган гомерләрнең, язмышларның потенциалын яңадан кайтара алмыйбыз. Гальгаф иҗатын тулысынча гәдә бастырып чыксак, ул инде бер арты калын булмаган бер китапка җыелып туплап бетерергә мөмкин. Без барыбер бу иҗаттан үзебезгә 21 гасырда яшәү өчен артык ниндидер яңалык ала алмаспыз да. Ләкин Шушы шәхесләр, алар мөһим түгел, егерме ел иҗат иткәннәрме, кырык ел иҗат иткәннәрме яки ике-өч ел дәвамында иҗат итеп, тел, әдәбият тарихына аз гына булса да өлеш керткәннәрме, алар барысы да шушы катлаулы егерменче гасыр тарихы картинасын төзүче кешеләр. Гальгаф, менә бу типик репрессияләнгән шәхесләрнең берсе, һәм ул безгә бу чорның нинди исемнәргә бай булганлыгын һәм без никадәр кызыклы кешеләрне югалтканны искә төшерергә, аңларга ярдәм итә. Шул вакытта күз алдына китерегез, нинди куәтле исем яңгырый алыр иде. Кальгав. Ул чынлап та кискен исем. Ул үзенчәлекле исем. Ләкин менә ул шәхес, ул шагыйрь һәм тәрҗемәче, язучы тулысынча яңгырый алмый калган. Менә бу югалту, ул бер яктан безне көрсенергә, хәсрәткә бирелергә мәҗбүр итә ала. Икенче яктан, без сөенеп тә куя алабыз. Әйе, югалсалар да, бу чорда безнең әдәбиятыбызда, безнең мәдәниятыбызда яңа исемнәр, гомумән, исемнәр бик күп булган. Бик күп кеше яңа заманда татар әдәбиятын баетырга, тулыландырырга омтылган, бик күп кеше үзенең менә бу иҗат потенциалын чынлыкка ашырырга, язырга, басылырга, бастырылырга, омтылган, алар чып-чынлап белем алып, менә бу яңа заманда илне төзергә, халыкны агартырга омтылганнар. Әйе, аларның халыкны агарту дигәннәре белән без бүген бәлки килешеп бетмәскә мөмкинбездер. Икенче яктан, 1920 елдан соң килеп туган менә бу яңа ситуациядә, Татарстан Республикасы ситуациясендә алар ничек тә булса яңа мәдәниятне булдырырга тиеш булганнар инде. Гальгав шушы юнәлештә хезмәт иткән кешеләрнең берсе. Менә шул кешеләрне айрым исемнәрне булса да белү безгә картинаны яхшырак аңларга, яхшырак тоемларга ярдәм итә. 20 гасыр ул хрестоматиядә хрестоматияләргә кергән зур-зур исемнәр генә түгел, ә алар тирәсендә булган һәм алар белән бергә иҗат иткән, аларга терәктәш булган шәхесләр дә. Гальгав, әгәр дә 29 елда аны кулга алынмаган булсалар, мөгаен барыбер 37 елда кулга алынган булыр иде. Чөнки аның иҗатында ниндидер бер иркенлек һәм уңайсыз сорауларны Бирү дигән нәрсә дә бар. Гальгафның Авылыма хат поэмасында авыл тормышына бәйле нидер кискен сораулар да яңгырый. Ул барыбер ирек сөючән кеше булгач, азмы күпме уңайсызрак сорауларны да бирергә мәҗбүр булгандыр. Хат язганда сәлам язу кирәк була, сәламсез хат авылларда сирәк була. Вәбаз Акмуш, янә бик муш, сәлам сезгә. Бу хат белән күп сөальләр салам сезгә. Ни хәлләрдә? Шәп кенә итәсезме? Язгы матур сабан өстен көтәсезме? Көн-төн эшләп, арып-талып бетәсезме? Киләчәктә рәхәт тормыш көтәсезме? Язны уйлап, тирән уйга төшәсезме? Сука, тырма өчен җепләр ишәсезме? Сабанга дип эш атларын сыйлыйсызмы? Тыңламаса, чыбыркылап кыйныйсызмы? Сабаннарны тимерчегә итәсезме? Кайчан эшләп бирә дип көтәсезме? Бер эшләгәч, тимерчене алдыйсызмы? Алачыкка табан көздә салмыйсызмы? Арчыйсызмы чүпләреннән уракларны, калдырмыйча алабута кырлакларны? Хәтерегезгә китерәсезме корылыкларны, ачлык елны күргән авыр хурлыкларны? Бик күп сорауларны алга таба тагын әле бу поэмада бирә һәм инде Авыл тормышын идеаль Совет, Совет, Советлар Союзы оеш, барга килгәннән соң идеальләшкән тормыш итеп бер дә сурәтләргә омтылмый. Шуңа күрә үзенең телен бик тыеп тора белмәгән, ирек сөйгән һәм барыбер хакыйкатьтән ераклашырга җыенмаган Гальгафның корбан булуы, ул әле хакыйкать өчен дә корбан булуның бер мисалы. Бу исемне белеп торыйк, әгәр дә җаегыз чыкса, иҗаты белән дә танышырга тырышыгыз.